One day, wen Jesus dey teach pipo for di temple, di priest oga dem and di Law teachers come meet am, dey say, Make you tell us, na which power you take dey do dis tins? Na who give you dis power sef? Jesus answer dem, Make I still ask una one question and make una answer me. John baptism

Wen harvest time rish, e kon send one savant go meet di tenant make dem gi am im share from di harvest. But di tenant beat di savant kon send am go back with empty hand. So, e send onoda savant and dem still beat and do am anyhow den dem kon send am back with empty hand. Di man kon send di third savant go, but di tenant wound am kon throw am outside too. So di grape farm owner kon sey, Wetin I go do naw? I go send di only pikin wey I get, maybe dem go respect am. But wen di tenant see di pikin, Dem kon sey, Na di owna pikin dey kom so. Make wi kill am, so dat all di propati go bi awa own. Dem karry di pikin go outsaid kon kill am. So, wetin una tink sey di owna go do di tenants? E go kon distroy all dis tenants? Den e go give di grape farm to new tenants. Wen di pipol hear dis, dey kon sey, Make dis tin nor happen o! But Jesus look dem for face kon ask, Wetin God word mean wen e sey, Di stone wey builders reject don turn to di main stone. Anybody wey fall for dis stone go break into pieces, and di pesin wey di stone fall press, e go die. Den di Pharisee pipo and di Law teachers wan come arrest Jesus for dat place, becos dem know sey Jesus dey tok against dem. But dem dey fear di pipo. Pay tax give Caesar. Den di Pharisee pipo and di Law teachers kon dey wosh Jesus well-well. Dey send some pipo go pretend like sey dem dey follow Jesus so dat dem go fit use im word against am. come report am to the Roman governor. So dem ask am, Teacher, we know say wetin you dey talk correct and you no dey do wayo because you dey teach the truth about God. Make you tell us, e good make we pay tax give Caesar? But Jesus know sey na trap, so e con tell dem, Make una show me di money. Which pesin face and name dey? Dem ansa, Na Caesar own. So Jesus tell dem, Den make una give Caesar wetin be Caesar own, and make una give God wetin be God own. So dem nor fit get am with im word for di pipo present. Dem surprise for di ansa wey e give, and dem nor fit tok again. Marriage and Resurrection Den some Sadusee pipo wey nor believe sey pipo go wake up from death, come meet Jesus, dey sey. Tisha, Moses law sey if pesin die leave im wife and di woman nor born for am, im broda must to marry di woman wey im husband don die so dat e go born shidren for di broda wey don die. E get one family wey get seven brodas. Di first one marry but dem nor born before di man die. Den di sekon one kon marry di woman, den di third one, until nomba seven, die too, but di woman nor still born for any of dem. At las di woman kon die too. For di day wey pipol go wake up from death, wish pesin wife di woman go bi, since all di seven brodas marry am? So Jesus ansa dem, Pipo for di world now dey marry, but di pipo wey God go wake up from death carry go heaven nor go marry. Dem go be like angels and dem nor go die again. Dem go be God shidren becos dem don wake up from death. But even Moses tok sey pipo wey don die go wake up. Moses tok like dis wen e write about how im call God, Abraham, Isaac, and Jacob God wen im dey di bush where e dey burn, Our God no be God for dead pipo, but na God wey dey alive, becos for God eye, Everybody dey alive. Den some law tishas ansa, Tisha, yu don tok well! So dem nor dare ask Jesus kweshon again. Messiah, David pikin, na im bi Oga God. Jesus kon tell dem. Wetin make dem say Messiah na David pikin? Because David himself talk for Psalms book say, God tell my Oga say, Sit down for my right hand until I go put your enemies under your leg. If David call am Oga God, how e come take be David pikin? Put body down. As all di pipo dey listen, Jesus kon tell im disciples, Make una guide unasef from di law tishas. Dem like to dey waka with long klot, make pipo dey shaut dia name for maket and chairs wey beta pass for sinagog, na der dem dey like to sidan. Dem dey suffer women wey dia husband don die and collect dia tins, con dey pray long prayer make pipo for see dem. So na dia punishment go big pass.